Mat-ken zo tu damañ hag a soñj dezhañ fin ar bed o tostaat. Diorroac'h zo tud ankeniet en o mesk, vel ur c'hrennad war sav e Bro-Frañs. Gwir eo. Peadra zo da vezañ nec'het gant tout ar c'hudennoù zo er bed. Ekologiezh, yec'hed, kudennoù sokial, bolezioù ha distabiled hag ur bern traoù all. Ha bremañ, ma larken deoc'h eus un diskoulm da vont dreist d'an anken hag a zo dirakon ez da dizhout. Salut da. Ti na glemen koe gont ha mont o vont da zisplegañ Peseurt mod c'hell ar gavotenn saveteiñ ar bed ? Krogan gant an ekologiezh. Bilañs karbon ar festivalioù a zo uhel-spontus. Er festivalioù e teu an arvesterien deus pell evit gwelet o arzourien garetañ. E meus tra evit an arzourien. Dont a reont deus pell, deus broioù all alies. An transportoù zo al lodenn bounneroc'h da-geñver ar bilañs karbon. Ret eo ouzhpennañ ar boued, ar son, ar gouleier hag al leurennoù bras divent evel-just. Pemp kilo ha daou-ugent CO2 vez implijet dre mont e-barzh en rer kozh. Bon, start en em rentañ kont deus petra talvez ar chif-mañ. Teñveriomp gant traoù resis neuze. Pemp kilo ha daou-ugent CO2 zo kement ha daou c'hant kilometrad kirri-nij. Soñjit 'ta. Keñveriomp gant un dra bennak ket-all. Goût a rit pet litra dour zo voaien da zigas bet d'e gomzi gant ur mont e-barzh en rer kozh? Lârit din. Mil

en eus ket em c'harr-nij. Posubl eo mont war droad, er marc'h-houarn, gant ar bus pe o c'henweturiñ. An aliesañ a vez implijet gwell eus ar vro. N'eus ket kement a ezhommoù evit ar gweleier hag ar son. Ar fest-noz n'eus ur bilañs kalz izeloc'h da-geñver hini ar festivalioù. Kudennoù ekologiezh oc'h bet mañ. klañv e seblant bezañ arbed. Met klañv eo an dud ivez. Pemzek, dregont ha pevar-ugent eus an dud c'hour ne fivont ket trawalc'h. Vel eus l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ur pouez bras-kenan eus ar chistr evit hon yec'hed. Mont d'ar festoù-noz c'hallfe lakaat da zigreskiñ an dregantad-se.

Sed aze klañvezioù ar bed a-vremañ. Klañvezioù liammet gant ar yec'hed-spered. Al live brasañ anken voe muzulet e daou vil ugent, bloavezh ar C'hovid. Perak ba peger oamp stanket ar gêr. E daou vil ugent ne oa kaji feus noz ebet kennebeut. An dud n'em c'houlenne ma tañsfen ur wech bennak er c'has ar gavotenn. Vel ma vez displeget d'ar film, redañsonoù da gaout sevenet gant Fellidi. Komz gant tud dianavezet, ar pezh-c'hoarvez kalz ar festoñs a zigresk an digenvez. Dañsal a zo gouest da bareañ an diwaskadenn. Kanañ a lak live ar c'hortizol orman an anken da zigreskiñ. Ur studiadenn diwar an neuroskiantoù a-zisteg d'e dieubiñ ocytoksin, hormon al liamm sokel, pa vez ret fivoù synchronisit. Bezañ dorn-ha-dorn a sikour da gaout fijañs. Kalon e kadara hag ouzhpenn neuze e tigresk an anken deus tregont-dregont. Vit pareont c'horf hag hon spered n'eus ket gwelloc'h pit ar gavetenn. Komzomp eus ar c'hudennoù sokial bremañ. Ouzhpenn evit an ekologiezh hag ar yec'hed a ra a-dreuz ar bed-mañ. An dud zo an eil re a-enep ar re all. Bec'h ha gwask a gresk etre ar pobloù. Ur bern tud n'eus aon d'e fe'n trede Brezel-bed memes. Hervez Aristot omp zo-on politikon. Da lâret eo lonet sokial. Loened sokial n'en aent da vezañ asambles evit diskoulmañ kudennoù o buhez. Bezañ asambles evit krouiñ liammoù ha gouzout bevañ asambles. Mont pelloc'h evit an disheñveldalioù evit krouiñ ur gevredigezh. Ar gavotenn eo an dañs, azañser e ron. Peus ivez krediñ e zerret ar sevenadur-se ha diaes da vont barzh an dañs met n'eo ket bet tamm ebet. Hervez an UNESCO eo ur blijadur bras-kenañ etre ar ganerien, dañserien ha sonerien. Ur plas bras din n'eus forzh peseurt pi- da n'eus forzh piv, gant n'eus forzh peseurt klas sokel, hag ur spered digor da dont dut. Ma 'z eo skrivet ar festoù-noz en UNESCO e pegwir ur sevenadur digor. Digor peger ne c'houlenn ket ur varregezh nag ur statud bennak. Digor peger e c'heller mont aes 'barzh ul liamm, deskiñ o sellet ar re all, hep barn pe bezañ barnet. Digor peger n'eus den bet dirak ar re all, pe a-drek. Tout an dud zo war ar memes live. Ezhomm war-raok 'samm eus. war ar memes tu, gant ar memes lusk, den bet tra buanoc'h pe gorrekoc'h. Digor peger e c'hell da bep hini vinvel m'emañ, met e-barzh memes tra. Er bed a-bezh, e diez kavout blas, bezañ disheñvel diouzh ar re all. Er festoù-noz e posupl. Digor peger memes ma ne zañsont ket ar memes mod e kromm ar strollad. Digarit un euzh forzh piv. Gant n'eus forzh peseurt reizh, gant n'eus forzh peseurt oad, gant n'eus forzh peseurt micher, gant n'eus forzh peseurt gopron d'efe, gant n'eus forzh peseurt dilhad. Ar gavotenn zo kap da grouiñ ur gevredigezh neuze. Komzet 'm eus eus ar gavotenn, peogwir e dañs ma bro. Met evel-just e kaji ar memes tra evit an holl dañsoù deus Breizh ha deus lec'hel. Bon, zo war, zo tu d'an me, hag a soñj dezhe ez an rebel ganti o lâret vo savetet ar bed gant ar gaout. Ya, gure. Bof, ne arzo ket ar brejelioù. Ha ne vo ket savetet ar bladenn en un taol. Ne gwelet memp e c'hell sikour evit an ekologiezh, ar yec'hed hag ar c'hudenniñ sokial. Gouested a bareañ tamm-ha-tamm, o lakaat an dud dorn-ha-dorn. o vont war ho traoñs pazenn ha pazenn.
Romañ er sal, hon roll-naon. Pegwir, a-benn ar fin, tu n'eus desket deoc'h kaozeal. Ho tud, ar skol, me c'hwi a zo dre vras em zeskardidi. Desket ho peus kaozeal o-unan Ha gwashoc'h c'hoazh, tu n'eus deskiñ deoc'h gaozeal d'un doare flour, kendrec'hus, plijus da glevet. Den ebet. Marteze ho peus bet ar chañs d'ober studioù e skolioù evel HEC, Polytechnique, Sciences Po. Met se, an dud o deus graet ar studioù-mañ n'eo nemet ar bleuñv deus an dud. Abaoe mil eizh kant pemzek ha pevar-ugent ez eus kentel ebet ken war an helavar e Frañs. Se a oa kantved Ferry, ezhomm oa deus teknikourien, ijinourien, ha ket tud gouest da gaozeal d'un doare flour. Padal e mil bouez diouzh an helavar. Studiet e vez an helavar gant mab-den aboe kantvezhioù. Istor an helavar a grogas er c'hwec'hvet kantved kent Jezuz-Krist. E Sirakus. Skarzhet oa bet un diktatour hag an holl o doa c'hoant adtapout o madoù. Neuze an dud a oa kroget d'en em gannañ. Feulskit-mañ eo a oa bet ar mare-mañ e Sirakus. Neuze damkanet e oa bet gant daou breutaer, Korax ha Tizias. Un tu d'en em gannañ gant gerioù hepken, un tu da gen dre c'hi. Evit ma vefe ar memes armoù gant an holl o deus skrivet ul levrig lec'h ma veze renablet gante an holl armoù, an holl teknikoù evit bezañ e lavar. An tennad kentañ war ar retorik. Evit eo an tennad-mañ e Aten, lec'h ma eo bet kloket gant tud meur ma c'hellont lâret kement-se. Aristote, Platon, Source. Ur wech ma oa bet klokaet an tennad-mañ, nemet ouzhpennet, ger ebet. Prest oa ar vouestoù-stil d'ober arz. Peger ya, an helavar a zo un arz, unan eus ar re pouezusañ marteze. Hag evel bar pep arz a zo, an holl oberennoù pennañ o deus cheñchet ar bed. Pa menegan an nebeud red, I have a dream. We shall fight on the beach, we shall fight on the underground, we should never surrender. Ijbinain Berliner. Tout ar frazennoù hag a zo benn ar fin oberennoù o deus cheñchet ar bed. Met an elavar n'eo ket emet un arz. An elavar a zo benn ar fin bezañ gouest da dermeniñ Petra z'an ton pegwir kaozeal a reomp gant hon fromoù ? Met ar fromoù a zo marteze unan deus an dra diaesañ da dermeniñ. Redekaat gerioù resis-kenañ, neuze ret eo prederiañ war ar gerioù-mañ, ret eo prederiañ war pegoulz implijout ar gerioù-mañ. Setu perak e c'heller lâret e liammet-tre an helavar gant ar brederouriezh. Ar frammoù a zo ul lodenn vras deus tu-hont. Neuze, o lakaat gerioù war ar frammoù-se e teskont gwelloc'h tu-hont. Met n'eo ket tout. Amañ, kojel a ran gant ar pezh 'm eus bet desket, gant ar pezh 'm eus bet gwelet, gant ar pezh 'm eus bet lennet, A-benn ar fin, me, Polial a ran evel m'emaon, e-giz den, hag o kaozeal ouzhoc'h e teskan gwelloc'h piv on-me e-giz den. Difenn ur sacr poent, arguziñ, prederiañ, mat-kenañ. Met a-wechoù n'on eus netra da lâret. Neuze petra e rit ober ? Te 'vel, sellantout a ra bezañ anat. Met war a seblant ne vez ket komprenet ganin. Pa 'z aer ouzh ar pezh 'vez embannet war ar redajou sokial e c'heller soñjal. Marteze e vefe bet gwelloc'h chom hep lâret travant-tra. Pa vez embannet traoù gouennelour, brevelour. Benn ar fin, a-raok kaozeal, e rit soñjal e zivout Sokrat. Daoust hag ar pezh emaomp o vont da lâret a zo gwir. Talvoudus, Ha ma delij. Mod all ne talv ket ar boan kaozeal. Ha c'hwi, ne gomzer ket ? Perak ? Peogwir c'hwi a zo o selaou ouzhin. Deskiñ a reoc'h traoù. Me. Neuze. Un dra a zo ur frazenn a diverr mat a-walc'h an dra-se. am eus bet klevet gant euh, war ur video deus ur senatour. Ne vo fermé sa gueule et passez pour un con que de l'ouvrir de tes tout dout là-dessus. Ar vezon ar brazennement a ziver mat a oar ar red ar fed eo ret tevel a-wechou. Vraiment, mal an dor. Ar vezon e vefe ret troc'hañ an holl bragoù ed ma ne vefe nemet bragoù berr. Moarvat ne oufen ket a-du ganin emañ o vont da lâret oh non met re yen e vo da c'houde. A-benn ar fin e vo daou den, an nebeutañ, gant daou ali, o arguziñ an alioù-mañ, met a zo termenadenn un tabut, Aze, ar perzh-mañ, eo marteze an dra pouezusañ en e lavar. Bep tro ma vez embannet ur mennozh, ar mennozh-mañ a c'hell bezañ kreiz un tabut. Amañ m'eus kemeret ur skouer a c'hell lakaat da c'hoarzhin met gwir eo war pep tachenn a zo. Hag eüruzamant ez eus eus taboutoù evel-se, mod all e vefemp holl heñvel, heñvel. Gwiskiet gant ar memes doare, gant ar memes mennozhioù. Amañ, evit ober ma frezegennig, em eus ranket ober enklaskoù e-pad eurvezhioù. Sellet ouzh videoioù, lenn levrioù. Tout se evit kompren un nebeud perchoù anat a-walc'h ha pouezus war memes tro. N'em eus ket komzet deus ar munudoù Pegwir n'em eus ket komprenet-ne. Padal e vez bet ezhomm deus marteze un dornad eurvezhioù kelenn evit kompren tout-se. Ha traoù ouzhpenn moarvat. Perak e vez studiet ar yezhoù e-barzh al levrioù hepken ur yezh a zo da gentañ penn komzet ha deoc'h da c'hoût ma n'on ket deuet a-benn da gentrifiañ ac'hanoc'h e peger n'em eus ket bet kentel ebet war an Pad, Sent Marmouz on a ran da gomz deoc'h eus an dizingalderioù etre ar re yaouank war an arzoù. Krog on diouzhtu gant ar ganerez Kate Tempest. If you saw the younger you, what would you say to him? I would say thanks. I would say peace. I tell Sunshine, you're going to find release. Ma welfez an niwazh yaouankoc'h, petra larfez dezhañ? Me larfe mersi dit, me larfe bet seder, prestiñ plac'h kaezh vi frank ha dibreder. Pa selaouan e sonerezh, e mouezh, ar santimant 'm eus distreiñ d'ar pep pouezusañ, d'ar pep pennañ, d'ar wirionez. E sonerezh zo frank, onest ha kizidik. Ha ma c'horf a teu da vezañ Gilles Endro. Ober a ra vat din. E-pad an hañv daou vil pevar warn-ugent, ma c'helennerez c'hoariva n'eus kinniget din c'hoari barzh ur film berr, savet gant ar realizatourez Vincent Agnon. C'hoari 'neus 'barzh ar film berr-se anvet Dañjer en ur relijion. Padout a rae ur c'harr-deur bennak nemetken, met dizoloet 'meus e oa ur gwir labour a-dran ar film, n'eus forzh peseurt padelezh o deus. Pa vezer o c'hoari un dudenn, en em lakaer e-giz 'barzh ur glogorenn. Ar bed tro-dro hag e vez e-giz diverket. Ar vuhez pemdeziek a ya diwar-wel, ha ne zanter nemet trivliadoù an dudenn a c'hoarier.

En abadenn dañs Catching Lion Needs a Thousand Dogs, kinniget gant ar gompagnunezh Sine Qua Non Art, 'meus bet tro da welet e miz Ebrel daou vil pevar warn-ugent e Sambrieg. Un abadenn ispisial-tre eo, war tem ar c'horfoù. Teoù treut du gwenn a bep stumm hag a bep bro, e-giz spered meurlarjez. Un abadenn gallouskenañ eo pegen krediñ ra lâr ober, diskwel, traoù hag a zo tabou er gevredigezh. Korfoù-noaz, goapad ar pornografiezh, c'hoarzhiñ eus kement tra zo gant ar soñj en em zieubiñ pe ober fe eus an normoù hag ar stereotipoù. Ar santimant chouzet zo ral-tre ha n'eo ket posupl adkavout anezhe e-barzh traoù all eget an arzoù. Kalz a draoù 'vez santet, war ar c'horf, war ar spered, war ar santimantoù. Me 'm eus bet ar chañs da gemer perzh ha da welet an holl abadennoù-se ha kalz a reoù all c'hoazh. A-drugarez da se 'm eus dizolet ur bern traoù, ha tremenet eo piv d'ar bevennoù evit en em zigeriñ d'ar bed, ha dont da vezañ emskiant eus soñjoù a-bouez-bras. Gwelet 'm eus dispozadegoù. Selaouet abadennoù muzik. A-bet ar santimant eo a-bet unan bennak o treiñ hent mar yezh, ar pezh am boa santet me ma-unan, pe ar pezh ne oan ket deuet a-benn da ezteurel betek neuze. Met maleureuzamant, an holl grennarded n'o devez ket tro da gaout ar chañs-se. Kalz a dud yaouank n'o devez ket antañva eus ar pezh a c'hell kas an arzoù zoken. Hag an holl grennarded ne c'hellont ket kaout ar memes darempred gant an arzoù hag ar sevenadur dre vras. Perak soñj deoc'h ? Abalamour d'ar renkadoù sokial da gentañ. An dizingalderioù sokial zo liammet diouzhtu d'an dizingalderioù sevenadurel. An arzoù n'int ket diazez ar vuhez, gwir eo, met ur seurt ezhomm eo memestra. Ar familhoù o devez poan da baeañ ar boued, an oto, an dleoù, pa vez bugale ha familhoù bras a-wechoù. Ar familhoù-se a re baourañ pe dost a rank lostrel, a rank lostrel traoù da gostez. Dilhad brav, skolioù prevez, boued mat, un ti. Met an dra gentañ 'vez laosket a-goste eo ar sevenadur, an arzoù, an dizoloadennoù, ar beajoù. An traoù n'int ket rekis a-benn ar fin. Ha normal eo. Met neuze, bugale ar familhoù-se n'eus eus tamm sell ebet war an arzoù nag un darempred memes bihan tout gant ar sevenadur. Anv ar fed-se eo an determinism sokial. hervez da familh evit digor war an arzoù, pe ne vit ket. Ha gant ar gevredigezh Ri an Derc'hoazh eo kaji dibosupl tremen e-biou d'an determinism sokial. Pa teuskresked barzh ur familh gant ul leve bevañ izel eo kaji dibosupl tapout skiant-prenet war an arzoù. Memes pa n'out ket ken o vevañ gant da dud. Da skouer, e daou vil pevar warn-ugent, tri-ugent dregont eus an dud gant ur vicher sterniad zo aet da welet un diskouezadeg en ur mirdi. Ha tregont dregont nemetken evit ar vicherourien. Ha kalz brasoc'h c'hoazh eo an diforc'hioù evit ar evit ar c'hoariva. Daou-ugent dregont eus an dud gant ur vicher sterniad zo aet da welet ur pech-c'hoari. Ha dek dregont nemetken evit ar vicherourien. Da lavaret eo fider gwech nebeutoc'h. Tenn a ra d'ar renkajoù sokial, met ivez d'ar goproù. Da lavaret eo a-wechoù ez eus tud o deus c'hoant mont met ne c'hellont ket hag an arc'hant a zo kaoz hepken. Bez' e c'hell tud bezañ digor war an arzoù met kaout gopoù izel. Ar servijoù digoust a vo posubl dezhe ha re koustus ne vint ket. Bez' ez eus meur a draoù evit e sekempouezañ tout ar c'hudennoù-se met n'int ket lakaet e plas pe laosket a-gost e buan-tre. Daoust hag e ranker neuze koll spi ? Daoust hag eo re start cheñch an traoù ? Daoust hag eo re ziwezhat ur wech m'emañ ar skolidi en o skoliata er skolaj pe el lise ? Daoust hag amañ, e lise Diwan Karrez pe e Gwened, e ranker soñjal eo graet an traoù ? Ha re tro eo war ar sevenadur a gendalc'ho ganto o hent ? hag ar re all a vefe da zilezel ha da leuskel gant o fellgomzerioù ezoug o-unan war o c'hoarioù video ? Nann, ne soñj ket din. Bez' ez eus daou lec'h m'eo posubl dizoloiñ an arzoù evit ar re yaouank. Da gentañ, ar familh, ha war-lerc'h ar skol. Ar Paz-Kultur eo an diskoulm. Rannet eo e div lodenn, ul lodenn hiniennel evit pep skoliad hag ul lodenn hollek evit ar skol. Evit, ar lodenn, evit al lodenn hollek, lakaet eo bet e plas e daou vil unan warn-ugent, met tamm-ha-tamm ar stad n'eus digresk ket dre guzh an arc'hant lakaet er raktres-se. Gant ar pezh-kultur hollek, tout ar skolidi a wel pe a ra ar memes traoù. Vel-se, ur skoliad barzhonenkad sokial uhel a velo ar memes tra eget ur skoliad barzhonenkad izeloc'h. Diverkañ a ra ul lodenn eus an diforc'hioù etre ar skolidi. Hendall, bez' ez eus al lodenn hiniennel eus ar, eus ar paz-se. Memes tra, ret 'vefe kreskiñ kalz ar budjed. Posupl eo ober kalz a draoù gantañ, prenañ levrioù, mont d'ar sinema, d'ar c'hoariva, d'ar mirdioù, prenañ ur benveg muzik. Hag en diavez d'ar skol neuze. Bez' ez eus meur a draoù ivez. Da skouer, ar chañs 'm eus bet da gemer perzh en ur raktres anvet Demos e daou vil naontek. Demos zo ur raktres aozet gant ar Philharmonic Paris. Ar pal eo kinnig d'ar vugale n'int ket tost eus an arzoù abalamour d'o renkadoù sokial pe d'o lec'h bevañ, deskiñ ar sonerezh, ar c'han hag an dañs. Demoz zo digoust evit ar familh. Prestet vez ur benveg muzik evit pep bugel ha tout ar c'hentelioù hag ar beajoù raktreset zo digoust. Evit ar bloaz diwezhañ, ar vugale a ya d'ar filarmoni e Pariz evit kinnig o zondadeg. Abaoe daou vil dek, trizek mil bugel 'neus bet ar chañs da gemer perzh er raktres-se digoust penn-da-benn. Hend-all, ur skouer all c'hoazh, le musée des enfants, pe mirdi ar vugale e Naoned. Raktres ar mirdi-se eo ober ur mirdi evit ha gant ar vugale. Int zo e penn an traoù, int a gas an awen evit ma c'hellfe ar mirdi bezañ graet evit ar vugale. Tout ar vugale zo asantet ha digemeret gant plijadur, n'eus forzh peseurt orin sokial pe relijiel. Gallout a rafen komz eus ar sujed-mañ e-pad un eurvezh c'hoazh, met n'eo ket ar pal amañ, ha gwasket on gant an amzer. Ar pep pouezusañ eo da gentañ kad c'hoant da chañch. Ar peurrest zo simpl a-walc'h a-benn ar fin. Well, n'eus lâret ket tempest. Going out onto the stage without knowing what will happen is part of the victory. Krediñ mont war al leurenn hep goût penaos e tisoc'ho, seniñ zo perzh eus an tref. Trugarez da vezañ selaouit ac'hanomp.